Pam wyt ti'n canu i ben dy hunan nawr? Mae e'n lot haws.
Lot haws na chwarae mewn grŵp, wrth gwrs, fel da chi newydd weld, neu fyddwch chi'n ei weld yn fuan. O ie, yeah, pryd?
Wel, ar y rhaglen, Ar y rhaglen, o ie. Dwi'n mynd na pwysio troli am ddim byd, chwa. Hello! Asda! O'n i'n aglygu bod ti'n cael mwy o gash dyn gan i bendina? Wel na, mae gan bod gennau deulu a, a babi gefnogi, mae o'n bwysig yeah. iawn bod fi'n... Um, yn ennill rhywbeth.
Yn, yn ennill rhywfaint o arian nes bod fi'n cael ath, swydd fel athro. Na ni. A felly o'n i'n gweld hwn, os na i cyfro'r costiau o'r tapiau dwi'n neud, yeah. yr un diwetha oedd Born Again Bobs, hello! Oedd, um, fydd o'n, um, fyddai'n hapus to. A mae o'n, dwi'n defnyddio'r holl beth fel dihangfa o'r bywyd mundane dwi'n i fyw. Nid bod hwnna beth drwg wrth gwrs, ond... Na, na, na.
Ond ti'n gweud pethau difrifol fyd yn ddim jawn, wyt ti? A yn be? Yn y gan dim jam? Dim jam, ie.
Wel, ie, dwi'n deud pethau difrifol. Dwi yn, ie, diolch am... Mae eisiau... Dwi'n teimlo bod pobl eisiau dylen nhw gymryd mwy o ddiddordeb yn y gerddoriaeth yn ytrach na'r jyst y syniadau. Y syniadau, o reit e. Ti eisiau sôn am y caneuon? Am y caneuon? Pa fath o old hit? No! Shut up! So ti'n gweud ti'n mynd ddiflas os nad i pobl yn gwrando ti mewn cyngerdd. Ti'n meddwl wedyn bod ti'n cael ein bod beth pwysig ti? Ti'n ti am mynd o'r rondo ti? Wel, dwi'n dwi diflasu yn hawdd iawn, dwi'n very sensitif a dwi'n um, dwi wrth y modd pan mae cyn lleiad, wel, os oes na rhywfaint 5 neu 10 neu 100 o bobl yn ymlaen ni yn gwrando, fyddai'n hapus, dwi'n Ond um, os, os oes na llon lle o bobl yn, yn yfed a, a Fedra i ddim cael... Dwi'm yn cael chwarae teg a dwi ddim yn rhoi chwarae teg iddyn nhw wedyn oherwydd dwi'n rhoi perfformiad gwael iddyn nhw, ch'mo'? Ond uh, dwi wedi tr- penderfynu nawr mae adloniant i'r uh, di- cyfrinach yr holl beth. Os dim pwynt i fi bregethu yn, uh, yn unbeniaethol, fel o'n i arfer wneud mewn grŵp yn Wsienc yn Trempin a oedd e'n mynd ar draul y gerddoriaeth. A dwi jyst yn eisiau, ti'n ma, um, pwy a wyr, falle na i sefydlu grŵp arall a mynd cefni ar fy holl egwyddorion a Uh, oherwydd y diffyg gwrandawiad yma. Weles i Ffa Coffi Pawb yn ddiweddar, oedden nhw'n yn dda iawn fel dance band, ti'n yeah. Great, ti'n A o'n i'n teimlo, wel reit, well i fi ddychwelyd at yr uh, er big band groove, ti'n Ond o'n i'n meddwl wedyn, wel na, mae rhaid i fi lynu at fy egwyddorion mm. a deud, This is how I am now a dwi'n mynd i ddechrau creu fath o stŵr a ceisio deud be dwi eisiau deud. Ydw i'n arwydd o cawl bod ti'n iwso drum machines a bethau nawr? Wel, dwi'n defnyddio ar y tapiau dwi'n defnyddio nhw oherwydd o'n eisiau i bobl rando a mwynhau'r gerddoriaeth a cael amrywiaeth yn y gerddoriaeth ond uh, na, mae'r Ie, mae o'n arwyddocaol iawn i ddweud y gwir, oherwydd uh, mod i eisiau gwella'r gerddoriaeth a bod yn fwy amrywiol mm. ar, ar dap, ti'n mm. Ond uh, o ran yn fyw, dwi'n meddwl mae yna ddigon o adlibs a digon o um, uh, amrywiaeth gyda'r gynulleidfa. Dyna pam mae mor bwysig i'r gynulleidfa wrando a chymryd diddordeb. Um, os na, ydych chi'n licio fi, dwedwch, sorry chaps, Bobs, ti'n rybys. Yna, dwedwch hynny. Ond diw awyr, pidiwch yfed na, eistedd yna, a yfed eich peint fel tasech chi yn rhyw fath o demigod.
Oherwydd nid demigods ydych chi, nace? Ie, ti'n pregethu. Sori.